Merci, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen. Mir, mir Piraten haten eis am Abrëll zei schonn an der Chamber kloer géint eng Tracing-App, déi obligatoresch sollt sinn, ausgeschwat. A mir hunn eis och dogéint ausgeschwat, datt mer esou eng App sollen entwéckelen, well mer den Notzen dovunner net gesinn. Fir eis Pirate war vun Ufank u kloer, Mir wëlle keng Verhältnisser, an deenen de Staat ouni Aversteesdemech vun de Bierger däerf iwwerwaachen, wien e wëll a wéini en dat wëll. A mir waren dunn och frou, wéi mer zesumme mat den anere Parteien, iwwregens alle Parteien an der Chamber, konnten eng Motioun stëmmen, déi géint eng obligatoresch Tracing-App war. Dofir wonnert et dann dach e bëssen, datt mer haut erëm iwwert eppes schwätzen, wou d'Chamber mat ganz, ganz breeder Majoritéit sech dogéint ausgeschwat huet. Dat ass e schéinen Zwëscheruff, ech hoffen e fënnt sech am Verbatim erëm. Loosst Iech nit duerchernee bréngen, Här Clement. Keng Angscht, Här President, ech loosse mech net duerchernee bréngen. Mir froen eis allerdéngs bei deenen, déi elo, dësen Debat lancéiert hunn, wéi en Typ App Der Iech wierklech wënscht. Ass et déi App, déi ganz schmuel ënnert de Limitte vun der Motioun vu virun zwee Méint méiglech wär, eng fräiwëlleg, dezentral organiséiert, eng, déi ouni déifgräifend Aschnëtter kéint auskommen, oder ass wierklech hei den Interêt grouss, fir d'Biergerinnen an d'Bierger ënner Generalverdacht ze stellen? Ech hunn d'Gefill, datt et do definitiv bei der gréisster Oppositiounspartei zwou verschidde Meenunge ginn, wat ganz ok ass. D'Fro stellt sech just, firwat d'Chamber muss den ënnerparteileche Sträit vun der csv léisen. Dat ass keen Allheelmëttel, dat huet de Premier virdru gesot, dat huet d'Gesondheetsministesch virdru gesot, dat hunn déi meeschte Virriedner virdru gesot. Et gesäit een, déi Länner, wou d'App e Succès huet, China, Südkorea, Jo, dat seet eppes aus. Wann een dann awer kuckt, wéi dat an den europäesche Länner de Fall ass, Däitschland gouf genannt, d'Belsch mat der Ëmfro gouf genannt, et goufen nach eng Rëtsch aner Länner, déi et probéiert hunn, Island, Norwegen, ech mengen, mir kënnen se opzielen, alleguerten hu kee Succès. Et ass kloer, de Succès ass net do. D'Konsequenze vun dëser Ausgangssituatioun missten u sech logesch sinn. Firwar Otemloft verschwenden, iwwer eng App ze diskutéieren, déi just funktionéiert, wa se obligatoresch gëtt, well soss net genuch Leit se eroflueden, an net funktionéiert, wa se fräiwëlleg ass? Mir sinn awer géint eng Obligatioun. Forcément musse mer eis bewosst sinn, datt déi App an der aktueller epidemiologescher Situatioun net funktionéiere kann. An eppes, wat net funktionéiere kann, da sollte mer et och net imposéieren. An och déi däitsch Corona, hab ech jo schonn dovunner geschwat, déi jo elo um lëtzebuergeschen Territoire kann erofgeluede ginn, e schéint lëtzebuergesch Wuert an net gedownload, ass keng effikass Léisung. Éischtens emol, well se mat der leschter Mise à jour e Bug hat. Do huet dann den RKI eng App, eng Mise à jour erofgelueden op d'Handye vun de Leit an bemol war d'Unzuel vun de Kontakter, déi een hat, verschwonnen. Ma wat bréngt mer dann eng App ze hu wann ech, trotzdeem datt jiddweree matgemaach huet, herno duerch e Computerproblem net weess, ob ech an engem Risiko war oder net? Do stellt ee sech d'Fro, Wär et net besser, et hätt ee mer ugeruff a mer gesot, Ma hei am Contact Tracing hu mer erausfonnt, datt Dir Kontakt mat engem hat, deen infizéiert ass. Hei sinn d'Mesuren, déi mir Iech elo un d'Häerz leeën. Gitt wann ech ginn an en Test, datt een alles erkläert kritt. Ech mengen, datt et wichteg wär, datt d'Leit erkläert kréien, wat geschitt, an dat net vun engem Computer, mee vu Mënschen. An dann. Kommt mir sinn éierlech, esou eng App, mir kënnen eis och direkt jiddwerengem deen Covid 19 positiv ass eng rout Luut op de Kapp setzen, déi liicht, dat huet den nämlechten Effekt wéi wann an enger App e roude Message ugeet wou steet dir waart exposéiert. Ma a genau well mer keng esou eng Stigmatiséierung wëllen, sinn d'Piraten, waren d'Piraten a bleiwen d'Piraten géint Eng Corona-App, ech widderhuele meng Metapher vu leschter Woch, just, an et ass wéi am Autoverkéier, just well e puer Leit sech wéi e Raudi opféieren, verbidde mer net d'Autofueren. Just well e puer Leit sech wéi e Raudi am Stroosseverkéier opféieren, imposéiere mer hinnen net alleguerten mat engem GPS-Tracker ze fueren. A genau dat nämmlecht muss an der Bekämpfung vun der Corona-Pandemie gëllen. Déi puer Raudien däerfen net d'Fräiheet an d'Grondrechter vun eis alleguerten op d'Spill setzen. Dofir nach eng Kéier hei ganz kloer, Mir wäerte sécher keng App, Matstëmmen. Mir wäerte weder eng obligatoresch nach eng fräiwëlleg ënnerstëtzen, aus all deene Grënn, déi ech genannt hunn, well fir eis ass eppes kloer, D'Grondrechter sinn net verhandelbar. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert. Fir d'éischt d'Madamm Gesondheetsministesch, d'Madamm Paulette Lenert.